Il-biskuttini tal-podcast jixtiequ jirringrazzjaw lil SMS Mondial, EasyGas, MRCD, Lourdes Opticians, Faner Malta, Index, Home Plus, Rotunda Cafe, Sakla, Centro Moda, Mercanti Restaurant, Noel Auto Dealer, Varta, Royalty Bedding, Sherry's Estates, Jewel Box, Skin Deep Beauty Clinic, Silvia Bazar, Dallas Furniture, Lighting and Interiors, Aladino, Carpet Center, La Molizana, Benna, Logica Office Furniture, Tel Budella Restaurant, Responsible Gaming Foundation, Beati Pauli Restaurant.
Nilqagħkom għal podcast ieħor u kif tafu il-ko-preżentatur huwa George. Il-laħwa sorpriża dik. Kif inti kollox sew? All right, int all right?
Iva, jiena tajjeb grazzi. Super fantastic! Hekk irridek jien.
Dik importanti.
Importanti li filgħodu tmur fil-mera U tliet kwarti ta' I Malta. am super fantastic. U tliet kwarti ta' Malta wkoll jixtuqulek hekk. Jalla, jalla.
Għax mhux kulħadd.
Il kulħadd nixtiequ l-ġid. Aħna l kulħadd nixtiequ imma mhux kulħadd iħobbok. Per eżempju, l-iktar waħda kerha li tgħid, għalija dak mejjet. Meta xi ħadd jagħmillek xi ħaġa, tant forsi jiddispjaċik u tkun gravi, li tgħid, meta tasal tgħid għalija dak mejjet, Tkun tfisser mibegħda, li ssir tobogħdu, eh? Ħalli.
Jiġifieri. Le, le.
Imma trid tara f'liema kuntest tkun qed tkun qed tgħidha. Imma x'jista' vera minlek biex tgħid dak għalija mejjet? Imma jekk tkun qed tgħidha waqt rabja, dak ma jfisser xejn. Le mhux waqt rabja, hawn min jgħid, eh. Jekk tgħidha barra mir-rabja. Pereżempju, inti fil-lista kun sinċier, għandek tnejn li huma ħajjin imma għalik mejtin? Le.
Jiena għandi tnejn. Anke meta għamluli l-ħsara? Le, ma nixtieqx. Le?
Le, għax jiena. Le, naħseb kelli tnejn, issa m'għandix, ara.
Għax jiena. Le, wieħed miet veru.
Għax jiena nsegwi Calamita, nsegwi lil Dun Ġorġ, u Dun Ġorġ jgħidlek itlob għal min ikun għamillek il-ħsara. Imma mhux dejjem tista'.
Il-mistieden tagħna tal-lum ukoll. għamlulu l-ħsara. Eh, ma qalax.
Qala. Qala ħafna.
Qala.
Ta' ukoll, eh? Imma naħseb iktar qala. Naħseb iktar.
Eh, u baqa' sot. Fil-verità, min jafu barra ix-xogħol tiegħu għandu karattru ħelu. U ħafna mħabba, ħafna mħabba.
Iva, vera.
Jina, meta ma konċ nafu. personali. Tgħid kemm hu.
Ma kontx ngħid xejn għax ma jiena minn ma nafux ma ngħid xejn. Le, ma tiħna titli, imma tkun tafu anke jarak, inħobbok jien. Għad ninħobbok. Ħafna. U nista' ngħid illi kemm illi nafu dejjem irċevejt rispett. Huwa illum inqisu bħala wieħed mill-ħbieb kbar tiegħi. Eh, please, no, tiċċek Joseph Borg, sa George ma jissarrafx. U aqqas se niffermalek iktar ċekkijiet biex tkun taf. Hi l-aħwa kif qala li fwiedi. Fejn hu Josef tal-Ġenja Records? Għax il-bank iridu jaqtgħuhom iċ-ċekkijiet biex tkun taf. Eh, mhux veru tant dak antikwat. Le, le ħa jaqtgħu. Tagħmel l-app.
Allura kemm tagħmel li transfer. Eh, kontroll. Eh?
Kontroll. Xorta tagħmel kontroll. Minu l-mistieden tagħna huwa? Fidejk.

Grazzi illi qed issegwu l-podcast tagħna fuq il-Facebook fuq Smash Television il-Ġimgħa fid-disgħa u nofs ta' filgħaxija qed isegwuna ħafna Ġorġ. Ħafna. M'intix tgħaddili l-SMSs. M'intix tgħaddili l-kummenti tan-nies. Irridu niltaqgħu.
M'intix tgħaddili għax xi ħadd bagħat kumment, ara kemm int tajjur Ara kemm int għajjun! U iva, kien hemm ħafna, l-aqwa Sindku, is-Sindku tal-Belt, Kien hemm xi ħadd, nofs Malti u nofs Taljan, bagħatli SMS u ma tliex bih. Imma dak għaddejtu l-Missis Sciberras. Ej Alex Parisciu mela! Għax dik hi tieħu ħsiebha b'dawk il-kummenti. Mela, ħobbu u obodu, dan huwa Karl Stagno Navarra! Hello Karl, how are you? Tajjeb, tajjeb, tajjeb.
Karl, kif aħna? Mhux ħażin, ilaħħqu mal-ħinijiet imma. Isma' aħna għamilna naqra riċerka, ċċekkjajna ma' nies madwarek. Fittxejna fuqek.
Fittxejna fuqek.
Tħanna wara fejn mhux suppost tħanna. Ukoll. Mela, inti tifel fost tliet nisa. Kont imqareb ħafna. Dejjem.
Speċjalment tal-kejkijiet. tal-kejki.
Tal-kejkijiet. Jo diġa mort hemm int. U mela, meta bżaħ nibda meta żgħiru jiġilaw. Imma le, kallek in-nannu jagħmel il-kejkijiet. Insi għad id-domanda lissa. Stanjo Navarra, minn fejn ġej? Huwa Spanjol Taljan. Nitkellmu. L-antenati tiegħek min huma?
Minn Spanja. Spanjoli.
Spanjoli.
Mir-re ta' Spanja ta' Navarra. Tħossok Spanjol? Le, assolutament.
Laqas Grik.
Laqas Grik.
Mija fil-mija Malti. Malti.
Karl Stanjo Navarra minn lima lokal, fakkarni. Eh, Siġġiwi. Slimis, slimis imma noqgħod is-Siġġiwi. Eh, x'naf li hemm konnessjoni ma' Siġġiwi. Tħossok slimis imma? Madnix ta. Tħossok tal-Pepe?
Eh, definitivament li le. Le. Le.
Nista' nkompli tal-kejkijiet? Umm, illuminani.
Inti kellek il xi ħadd fil-familja jagħmel il-kejkijiet? In-nannu kien jagħmel kejkijiet. In-nannu. In-nannu, missier missieri.
Kien dulċier?
Le, le, le, le. Kien dilettant ħafna tal-ħelu, kien jagħmilhom bħal balzan. Jiġifieri n-nannu. Jagħmilhom għall-pjaċir.
Ara, kelli disa' snin meta miet. Għal kif tiftakar il-kejkijiet? Żgur li niftakar. Disa' snin, Għax disa' għax snin. niftakar, niftakar, meta konna, mur kull Christmas kien konna mmorru għand in-nanna u n-nannu u kien itin u tin ituna kejk. Tajjeb, u dal-kejk ommi kienet tagħmlu fis-salott. Issa dan is-sa, jiena kont inħobb u kont żaqqiq ħafna għal Għadek.
pastarjali.
Għadek għall-ħelu. U dal-pastarjali kien iżejjed Għall-ħelu għadek. mill-pastarjali bil-marzapan proprja. U jiena kont sibt il-kaptu kif, biex ma nurix illum li qed nisraq biċċiet tal-pastarjali, kont naqta' slice minn taħt, dejjem minn taħt. U l-pastarjala dejjem tonqos minn fuq. Jiġifieri inti ma tkunx taf, allura kont dejjem nieħu slice kuljum sakemm imbagħad jibqa' biss il-werqa

Assolutament, assolutament, iktar huma ħuti il-fessu. Int iż-żgħir ġifieri. Le, jien il-kbir. Il-kbir.
Il-kbir, jien il-kbir.
Għandi oħti sentejn iżgħar u mbagħad tewmin li huma tewmin ta' differenza ta' 14 sena bejni u bejnhom. Close intom.
Iva ta'. Jew ma tantx. Iva ta', jiġifieri pereżempju dil-ġimgħa qed naraw San Remo. U l-oħti li tħobb ħafna tara Sanremo battilha messaġġ, isma' se jinqata' d-dawl nofsi oħra, u ġġennet, ġġenninta. Bagħat kopja lill-ħuti l-oħra qaluli ħalluha bi kwietha għaliex ħa ġġenninha. Imma dak it-tip. Sanremo, taf li qatt segwejt xejn jien Sanremo, vera nħobbu Sanremo. Segwejt, segwejt.
Mhux kollu tagħtux. Mhux kollu le, jibqa' sejjer sas-siegħa u nofs. Sas-siegħa u nofs ta' filgħodu.
Però mbagħad bħalhom m'hawnx għall-ispettaklu, eh? Le, eh, imma l-kwalità. Jgħidu li jekk tkun fil-teatru Ariston, mm. jgħidu jekk tkun mm. fit-teatru Ariston, ma tuħux gost daqs kemm tkun id-dar għax. Ovvjament. Television studio, wires, għaddejjem ma saqajk. Ekku, ekku.
Eh, whatever.
Ekku.
Bħalissa il-favorit ta' eh, hija Loredana Berte, Berte. Loredana Berte dejjem favorita. Eżatt. Loredana Berte.
Ma jista' jinbidel kollox. Loredana Bertè nammira ħafna jiena, li ilha l-oħt tal-ħuha. Karl, mhm. Karl iħossu aktar Taljan mill-Ingliż?
Le, le, unet Malti kburi.
Le, iktar Taljan, min jikolonizzani ma nkunx miegħu. Iktar tuħu pjaċir.
Le, eh, Mużika Taljana, ikla Taljana. Kultura Taljana. Politika Ingliża mbagħad.
Politika Ingliża. Ngħaddu għal iktar serjetà. Il-pass tiegħek minn ġurnalist mal-Partit Nazzjonalista għal ġurnalist mal-Partit Laburista. Kien hemm gap bejn dak.
Kien hemm gap bejn. Kien hemm gap, jiġifieri jiena spiċċajt minn mal-Partit Nazzjonalista naħseb kienu l-2003. Naħseb l-aħħar ħaġa li għamilt jien kien kont. X'kienet ir-raġuni li ppakkejt u tlaqt? L-ewwel nett kan jiena kont dejjem. Eh, Jew kien hemm raġuni din naħa. Le, le, le, sekonda waħda. Jismu Joseph Muscat.
Kien hemm parti minna sostanzjali. Eh. Jiena niftaka, ara, jiena karriera tiegħi fil-Partit Nazzjonista kienet kont nirrapporta dejjem u kollox bit-tnej salħat lill-Lady Feneka Dami. Issa, mbagħad kienet ġiet ġie r-referendum u ddeċiża u l-iffirmar.
By the way, għalaq 90 sena u nawguraw. Iva, iva. U l-iffirmar tat-trattat ta' adeżjoni. Jiġifieri Fenech Adami ma kienx mar hemm għax tar 20 sena ilu titkellmu. Fenech Adami kien iddeċieda li jieqaf u kien beda Lawrence Gonzi tant hu hekk li fl-ewwel ta' Mejju mbagħad tal-2004 kien Lawrence Gonzi li mar. Dik kienet l-aħħar attivitajiet li għamilt jiena ma' kap ta' partit u Prim Ministru. Dik kienet. Imma kien Gonzi li qallek ieqaf jew inti? Kien Dublin. Le, le, le, le. Kien kont jiena stess illi għedt daqshekk, speċi ta' mission accomplished eċċetera, u mort nibda avventura ġdida. Diġà kienet fil-komma jiġifieri illi nimraħ barra minn Malta.
Mal-Alġażira ġifieri? Iva.
Inti ġurnalist investigattiv. Kont ġurnalist investigattiv, però imma. Mhux kattiv. Imma mbagħad kont qed nirrapporta s-proċess kollu għas-sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea. Dak kellna kważi għaxar snin, ħmistax-il sena ta' negozjati, eċċetera. Issa, jiena tlaqt minn Malta, però qabel, jiena lil Joseph Muscat kont ili nafu minn mindu kellu dsatax-il sena. Niftakru meta kien għadu mal. Tiftakru bil-goat mela. Iva, iva, iva. Konna saħansitra, anki inti naħseb kont hemm, meta konna morna t-Tuneżija. Konna morna t-Tuneżija, kienet xi attività, konna morna grupp sostanzjali ta' ġurnalisti Maltin it-Tuneżija, nitkellmu l-early nineties. Tikxifx kollox għax ma kontx għadtlu l-Ġorġ.
Insomma, Kien hemm Li Ray żgħid- Azzopardi. li Insomma, żgħid- li- insomma, u niftakar, u niftakar qabel ma mort, qabel ma mort l-Ingilterra mal-Al Jazeera, kont mort narah lil il Joseph Muscat u għedtlu, għedtlu Joseph, għedtlu biex tkun taf, għedtlu jiena man-naħa tiegħek. Għalfejn? Għaliex jiena għajjejt illi nara partit politiku illi m'għandux aktar skop għall-eżistenza tiegħu. Daqshekk.
Ekku.
Qalli, Bis-serjetà? Għedtlu, iva bis-serjetà. U niftakar dawn il-preċiżi kelmiet, tqattlu let's work to get you elected Prime Minister. Dak il-preċiż kelmiet. Qalli welcome aboard. Issa, jiena minn dakinhar 'il quddiem ma smajtx minn għandu għax jiena bort l-Ingilterra, dak kien il-bażi tiegħi ma' l-Al Jazeera, għadda żmien. Qed nitkellmu għadna 2004, 5 hekk qisu, xi ħaġa hekk. Jidhirli xi kienet xi ħaġa hekk, anyway. Għalissa ħa nieqfu ftit mal-Aljazeera qabel niġu lura Malta mal-one u mal-Partit Laburista. L-Aljazeera liemhi l-aktar esperjenza iebsa? Kont irrakontajtli darba li kontu f'karozza. Hemm tnejn. Hemm tnejn. U sparaw ukoll, ġifieri. Ekku, ekku. Insomma, ismagħni, meta tkun, jien għad mal-Aljazeera kont, l-ewwel bdejt nagħmel il-Kapitali Ewropej. Ġifieri kelli diversi Presidenti, Prim Ministri, eċċetera, xogħol li nagħmel normali, insomma. Però mbagħad qaluli isma' tixtieq tmur il-Lvant Nofsani? Mela, ma marx. Mela, ovvjament, qabel ma tmur il-vant nofsani biex nippreparawk, ovvjament, inti trid tagħmel il-kors ta' hostile environment. Inti ma tistax taqbad u tmur hemm mingħajr xi cowboy ħadd taffronta psikoloġikament u fiżikament żona ta' gwerra. Min jaħseb li jista' jagħmilha hekk? qed jagħmel l-ikbar żball għaliex inti trid tipprepara ruħek għal kull eventwalità. Tant hu hekk illi dawn iħallsu ħafna flus lil kumpaniji li jkun magħmul li jkunu magħmula minn eks suldati ta' Special Forces tal-SAS Ingliżi. Dak fl-SAS ma tistax tibqa' sa wara 25 sena għaliex jitqiesuk bħala anzjan. Allura dak l-expertise tagħhom jużawh bħala trainers, bħala persuni illi jħarrġu lil ħaddieħor għal żoni ta' gwerra. U konna nkunu mill Al Jazeera, mill Sky News, BBC, eċċetera, u jtuk iċ-ċertifikazzjoni li inti tajjeb biex tmur għal dawn il-postijiet. Jiġifieri inti tibda toqgħod attent, jiġifieri inti tibda ipoġġuk fil-frame of mind biex tkun lest għal kull eventwalità, jiġifieri tuża widnejk, ix-xamm, is-sensi kollha għal dak li qed jiġri madwarek, dawn huma kollha affarijiet illi jsalvawlek ħajtek. Jittrejnjawk saħansitra illi jekk tkun ġo kamra tista' tibda tagħraf vettura ġejja u skont il-piż, jiġifieri kemm ikun jista' jkun li kien hemm nies ġo fiha. Jiġifieri meta tisma' karozza tavvanza, qed tifhem, issa skont is-sitt inti tista' tipproċessa mill-ħoss il-piż tagħha, kemm jista' jkun hemm nies hostiles, qed tifhem, li jkunu ġo fiha, jista' jkun hemm tnej, hemm differenza pereżempju meta karozza tkun mgħobbija b'erba' eċċetera. Imma insomma biex naqtgħu fil-qasir, jiena servejt kemm fl-Afganistan kif ukoll fl-Iraq. Issa. Bħala ġurnalista dejjem.
Bħala ġurnalista ma' l-Aljazeera jiġifieri aħna nkunu crew ta' kważi għaxar minn nies, ikollok ir-rosters, ikollok il-postijiet fejn noqogħdu, bil-private security miegħek. Sigurtà. Żgur, li jkunu wkoll ex special forces li jitħallsu belli liri kuljum mill-kumpanija li jkun qed taħdem għaliha. U trid, inti titgħallem dejjem, it's a learning curve. Kuljum hemmhekk dejjem titgħallem dawn il-postijiet. L-ewwel nett, qatt ma għandek qatt ma għandek tiddubita dak li se jgħidlek min qed jipproteġik, għax dan huma speċjalisti. Jiġifieri din darba minnhom niftakar jgħidlek, Three o'clock, jiġifieri in-naħa in-naħa tiegħek, jiġifieri tlieta ta' tlieta fuq skont l-arloġġ, incoming! Incoming! Tbaxxi rasek u vera, ma nafx kif semaħha imma mortar tiġi 'l fuq minn tiġi minn fuq rasek. Jiġifieri jekk ma toqgħodx attent għal kollox, Tgħid, inti mejjet, u dawn postijiet li ma tridx tiċċanzja. Niftakar it-training tagħna kien jinvolvi anki ipoteżi ta' ħtif. Jiġifieri ħtif ta' ġurnalisti, ħtif ta' persuni ta' min-naħa tal-Punent, kienet ħaġa komuni dak iż-żmien. Qed nitkellmu f'dak li kienu jgħidulu the surge, jiġifieri kien hemm qawmien tal-insurgents, tar-ribelli kontra l-preżenza Amerikana ġol-Iraq. U niftakar darba minnhom deħlin lura minn Tikrit, u hemmhekk biex tiġi lura ġo Baghdad inti trid isserrep qalb il-blokki tal-konkos. Jiġifieri biex inti tnaqqas is-speed, issa ma' kull blokka għandek suldat Amerikan bl-armi ppuntati lejk. L-ewwel jisparaw lejn il-magna u mbagħad jisparaw għal ġol-windscreen. Imma din id-darba ma kienx hemm suldati. Kien hemm biss, fl-aħħar, grupp ta' irġiel, Illi kienu armati bil-Kalashnikovs. Issa, inti, l-għar fil-gwerra tal-lum huwa illi inti ma tafx min hu l-għadu tiegħek għax in-naħa l-oħra m'għandhomx uniformi, kulħadd jilbes normali. Tajjeb? L-uniku suldati li hemm huma s-suldati Amerikani jew dawk tal-alleanza li kien hemm. Li tagħraf. Qed tifhem?
Allura inti ma tafx jekk humiex friendlies, ngħidulhom friendlies, jew hostiles. Tajjeb, issa, inti ttrejnjat li meta tkun ġol-karozza tivvjaġġa, xi drabi ovvjament hemmhekk is-sħana, kważi 50 grad Celsius, qed nitkellmu, ta' jiġifieri, għandek l-air condition ġol-ġip, il-four wheel drive li jkollok, qed issuq is-security, wieħed Portugiż, Antonio, nsellimlu għaliex illum huwa l-kap tat-trainers tal-special forces tal-Pulizija Speċjali ta' ġol-Brażil. Jiġifieri dawn jidħlu għat-traffikanti ġo l-agħar postijiet, imma insomma, hard core. Imma, insomma, da Antonio qed isuq. Għandu l-interpretu fuq is-sit ta' warajh, jiena fuq is-sit tal-passiġġier, ovvjament il-left hand drive, tajjeb, u mbagħad għandi l-cameraman u għandi producer. Inti twieqi Tagħlaqhom, ma tagħlaqhomx kollha, tħalli, tħalli qisu pulzier tajjeb biex tkun tista' tisma' ħsejjes minn barra. U niftakar aħna waqafna fi tarf daw, daw, daw il-konki, il-blokki tal-konkos. U jdaħħal il-Kalashnikov, wieħed minn daw l-irġiel daħal il-Kalashnikov minn ġol-ħġieġa. Inti ttrejnjat tħares qatt lejhom. Dejjem ħares 'il quddiem, erħihom jgħidu, Però Antonio mall-ewwel jien qed narah, jiġifieri, idejh fuq l-isteering, it-tnejn li huma, però jiena naf illi mal-ġenb fejn għandu l-handbrake għandu pistola. U bilfors ikollok il-pistola u mdallak kellu pistola. Aħna ndunajna mill-mod ta' kif kienet jġibu ruħhom daw illi din ma kinitx roadblock, daw ma kinux pulizija, daw kienu lesti għall-ħtif. Issa, Huma jafu wkoll illi min qed isuqna s-soltu jkun aġent ta' sigurtà. Tajjeb? Però allura Antonio irid jipproċessa dak l-informazzjoni kollha f'ħakka ta' frazzjoni ta' sekonda. U jien niftakar illi sakemm tpetpet għajnejk il-x'jismu li għandu hawn, il-Kalashnikov li għandu hawn, b'id waħda jitlaq mill-isteering, jaqbad jaqbad in-naħa ta' quddiem tal-Kalashnikov u jgħolliha 'l fuq, bl-id l-oħra jaqbad il-pistola, jispara għalih, jispara lejn lejn mill-ġol-windscreen għall-quddiem u jsuq fl-istess ħin. Jien ħdejh dil-widna għamilt kważi ġimgħa ma nismax għaliex konna ġo kabina ta' karozza, jiġifieri hu jispara u jsuq. Jiġifieri dik kienet esperjenza li salvat salvatilna ħajjitna kollha. Però l-agħar ġo Baghdad kien Issa qed tara film xi sitt xhur wara, xi sitt xhur wara,
meta konna ġo ġo l-lukanda Tal-kamra person din tat-tripod. Iva, ej. Meta konna ġo l. Ġol-kapital, ġoċ-ċentru tal-kapital, li ngħidulha l-Green Zone ta' Baghdad, fejn hemm il-lukanda ewlenija, fejn kien hemm l-aġenziji kollha tal-aħbarijiet preżenti hemmhekk, fejn ngħixu ta' kuljum. Però ma tista' tmur imkien għaliex huwa letteralment ir-roundabout, dik il-famuża roundabout fejn kien hemm l-istatwa ta' Saddam Hussein li kienu waqqgħu. Hemmhekk kien kollu tankijiet Amerikani, il-qofol tal-belt, però kollu, kollu kordun ta' sigurtà. Ma tistax tmur 'l hawn jew 'l hemm, kull m'għandek tagħmel mitt metru pass u lura ġewwa. U niftakar kelli chief engineer, kien Skoċċiż, u qalli ejja mmorru nieħdu passejja, qalli mmorru nieħdu sigaretta, qalli nerġgħu nitlu għax inti ġewwa ma tistax tpejjep hemm tant hemm apparat ta' kulħadd li ma tistax tpejjep ġewwa għax hemm il-periklu ta' nar. Kulħadd għandu l-fuels hemmhekk għax inti ma tmurx, tifhem, id-dawl kollu bil-fuel. M'hemmx kulħadd bil-generators. U tista' timmaġina jekk ikollok xi sbatax-il aġenzija tal-aħbarijiet u kollha bil-ġenerators, tista' kulħadd bil-ġenerator tiegħu timmaġina kemm hemm fuel li kapaċi jaqbad. U hemmhekk niftakar li l-ewwel nett anqas twieqi ma jkollok għax kollox mifqugħ bil-blasts, jiġifieri kemm ittella' s-sodda u tagħlaq it-tieqa, jiġifieri ittella' s-sodda mal-ħajt. U niftakar Dan l-eks enġinier, l-enġinier li kelli ma' Al Jazeera, huwa eks ukoll Special Forces mal-Ingliżi li xogħlu kien jiddetektja l-bombi illi jittieħdu bil-mobile phone, illi tittriggerjahom bil-mobile phone, u kien iservi fl-Irlanda ta' Fuq. Insomma, dan qed nimxu, jiġifieri l-militar jafu sew. Qegħdin nimxu ma' dal-madoff ta' roundabout eċċetera u naf li għandi l-cameraman tagħna li kien ġol-kamra għax kien ħa jaħsel il-ħwejjeġ tiegħu għax inti taħsilhom ġol-banju m'għandix il-laundry, taħsilhom ġol-banju u mbagħad tonxorhom biex jinxfu. Aħna nżilna eċċetera. U qed inħarsu lejn il-gallerija, da ħareġ it-tripod tiegħu biex jitfagħha, jitfa' l-ħwejjeġ fuqhom. Għan-nies, it-tripod fejn tpoġġi l-kamera. Tripod, iva, tliet saqajji li fuqu jistrieħ, tistrieħ il-kamera. Ħareġha fil-gallerija, eċċetera, u ħa jlesti biex ipoġġi t-t-shirts u l-qalziet fuqu da ħalli jkun jista' jinxfu. U da l-inġinier tiegħi, Qal li, Are you seeing what I am seeing, qed tara dak li qed nara jien? Għidtlu, Għal xiex? U dai, għax dawn jindunaw id-dettall tal-għaġeb li t-training tagħhom. Qegħdin, qed naraw tank tal-Amerikani, b'żagħżugħ fuqu, ta' jiġifieri, jekk għandu tmintax, dsatax-il sena, u l-kanun qed idawru biex jippuntah lejn il-lukanda. Qatlu ara kemm hi stramba di. Hu jagħmel ħoss għax tank kbir, tqil, ħadid. Sewwa. Hu waqaf, għax int se tisma' l-klik klik klik klik qed hu jikklikkja bħala ġismu meta jdur. Klik klik klik klik. Tifhem, dak il-biċċa ta' fuq tat-tank. Hu jikklikkja. Kien qed isuq żagħżugħ.
Hu pparkjat, imma qed idawru, jiġifieri dejjem kien ipparkjat, dejjem normali, jiġifieri qisu qisek l-infant jistrieħ, imma f'daqqa waħda qed idawwar rasu. U fil-mument li inti qed tipproċessa, isma' da qed jippunta lejn il-lukanda, jagħti tir. Jiġifieri s-suldat ħaseb illi t-tripod illi kien hemm fuq il-gallarija ta' dal-cameraman tagħna, ħaseb li kien mortar, veru jekk tarah mill-bogħod, jiġifieri bi tliet saqaj, qisu mortar. mill-bogħod, imma seta' ovvjament jivverifika, ġifieri din hija parti mill-paranoja. Faqa' s-sular. Qatel il-cameraman tagħna, tnejn tar-Reuters li kienu fil-kamra ta' ma' ġenbhom, l-agħar li kien hemm li mill-blast niżel in-nar għal fuq il-generators li kienu isfel, ipparkjati, splodew dawk u taret ir-restaurant li kien hemm, restaurant jiġifieri. Fejn wieħed. Fi straġi.
Jiġru, jiġru. Jiġifieri, jien niftakar, għax imbagħad inti tibda ssir ċiniku. Tant tibda tara imwiet għal xejn, fejn il-ħajja ma tiswa xejn, tibda ssir ċiniku lejn il-ħajja. Ekku. U niftakar illi mlaqqas każ issa jiena jekk jien laqqas nidħol ġo sptar għaliex niddejjaq. Niddejjaq ħafna. Imma li tiġri fuq, tmur fil-post, issibu u żżommlu l-intestini ġewwa biex ittih l-aħħar ħajja b'idejk stess, qisu ħaġa normali. Qed tifhem? Issa bit-tagħlim li tgħallimt, mentalment Affarijiet bħal dawn mhux xorta ħajibqgħu. Jibqgħu, però naħseb illi kont iffortunat illi libt mal-ewwel, jiġifieri ħriġt minnha mal-ewwel fil-at the right time. Jiġifieri inti li titla' tara lill-kollega tiegħek qed iżżommlu l-intern biex ma joħroġx minn ġo fik. Jiena kont kont ksirt tagħmir magħhom għaliex niftakar meta konna ċempilna lura għednilhom isma' ġrat din traġedja, l-ewwel rispons tal-ewwel persuna li kellmitna Apparti li kienet intom orrajt, eh, orrajt issa ħa nibgħatulek cameraman ieħor. Tibgħatuli cameraman ieħor. Mela da xi spare part. Fimt? Dak kien il-mument li trigger jani isma' oj. Hawnhekk jgħat fil-post żbaljat, mhux mal-kumpanija żbaljata, imma imma qed ninduna li l-umanità spiċċat.

fuq li kien qal il-Prim Ministru Grieg u l-euro ċċaqalqet. Ej, iva, iva, ngħidlek, di dawn l-affarijiet li jgħallmuk, mela, Bloomberg hija l-ikbar aġenzija li tinfluwenza s-swieq finanzjarji tad-dinja. U niftakar li jiena kont hemm, kienu b'kumbinazzjoni dħalt naħdem magħhom litteralment, qaluli, isma', inti ġej minn pajjiż żgħir, qiegħed fiż-żona euro, eċċetera, tixtieq li tkun fil-core team tagħna għall-intelligence tas-swieq tal-euro, tal-eurozona, għidt lhom mela mhux xorta jien u nserta bdiet il-kwistjoni tal-Greċja. U niftakar li kien jitla' l-Ministru Edward Scicluna, kien jitla' l-Prim Ministru Joseph Muscat u sigħat twal ta' negozjati, negozjati, negozjati u l-Greċja qiegħda dejjem tittiekel minn ġewwa, tittiekel, tittiekel u tikkrolla. U niftakar illi daka kull tant kienet f'sitwazzjoni ħażina illi kull nhar ta' Ġimgħa il-Bank Ċentrali Ewropew ġo Frankfurt kienu jiltaqgħu l-Gvernaturi kollha tal-Bank tal-Banek Ċentrali Ewropej jiġifieri inkluż ta' Malta jiġifieri li jagħmlu dan il-Kunsill li jiddeċiedi, u jivvutaw mal biljun, biljun u nofs kull ġimgħa biex il Griegi jkienu jibgħatuha lil Bank Ċentrali ta' Ateni biex ikollhom biżżejjed flus ħalli jħallsu l-pagi u l-pensjonijiet. Tajjeb għax dan jekk tara l-accounts book tal-Greċja kienet kollox fl-aħmar. Ma kellhomx flus biex iħallsu lin-nies, la lill-ħaddiema taċ-ċivil, la l-pensjonijiet, benefiċċji soċjali, xejn ma kellhom. U niftakar, qalli issa tara il-boss tiegħi, li kienu kollha Amerikani, qalli, Issa tara, qalli, kif aħna, biex titgħallem inti, ta' l-organizzazzjoni tagħna kemm hi b'saħħitha. Qalli, Ħa nafdak biex, mis-sorsi tiegħek, inti tkun taf kemm se kemm ikun il-vot tal-Bank Ċentrali Ewropew li l-bank ta' Ateni bl-iskop li jsalvaw. Qalli, Ħa ngħidlek, mela l-Griegi qed jitolbu wieħed punt ħamsa biljun 1,500 miljun ewro biex ikunu jistgħu jgħixu għal ġimgħa. Għax minn ġimgħa għal ġimgħa, minn ġimgħa għal ġimgħa. Dawn flus, flus Ewropej biex imorru biex isalvaw il-Griegi ġimgħa għal ġimgħa. Qatlu alright, qatlu x'għandek bżonn minn għandi? Qalli inti trid titkixxef kemm ħa jiddeċiedu li sajtuhom. Qatlu ħalli f'idejja. U jiena ġibt, jiena ġibt iċ-ċifra. Jiġifieri għadhom għaddejjin fil-laqgħa. U ġibt iċ-ċifra. Qalli, Ħa nafdak u ħa nippublika. Qalli, Issa tara, qalli, inti għandek il-graf tas-swieq internazzjonali. Għalhekk għandek l-ewro kontra sterlina u l-ewro kontra d-dollar. Bħalissa, biex għax il-Griegi, isma' di, għax il-Griegi qegħdin ħażin, l-ewro qiegħed baxx. Tajjeb nieżel fil-valur. Għalissa tara kif ħa ngħafas il-go tal-aħbar tiegħek. U mhux biċ-ċajt qed ngħidlek. L-influwenza tad-dinja skont l-aħbar. Kif appena jitfa' illi l-fiduċja tal-Bank Ċentrali Ewropew marret għal għand il-Griegi biex ittihom is-saħħa, dak reġa' ta fiduċja immedjata lill-investituri u tara l-vleġeġ tilgħin 'il fuq. Inkredibbli! Dak ifisser illi min, jiġifieri għal min juża, jiġifieri għal min jaħdem bil-finanzi, seta' kellu gwadann, għal jiġifieri hemm min kellu pereżempju mitt miljun, seta' kellu gwadann ta' mitt miljun oħra fuqhom. Ara daqsxejn Is-swieq internazzjonali finanzjarji kif jaħdmu? Imma isma', jien m'iniex ġurnalist. Ma tħossokx imbeżża' imma jitfgħalek din ir-responsabbiltà? Bħal meta trid tħabbar gwerra, jekk trid tħabbar gwerra. Le, le, ħa ngħidlek, dak li jgħallmek huwa li kun preċiż, għax hawnhekk għandek il-ħajja ta' pajjiż f'idejk. Ejja, imma anke li inti. Il-finanzi sar ħajja ta' pajjiż. Anke li inti li kont mija fil-mija li dak is-sors huwa tajjeb. Ma ħass, naf li. Le, bat, le, le, le, għax toħroġ u nibda nagħmel dawk il-voti. Għax imbagħad, għax imbagħad tidħol l-impika ta' Malti. Għaliex inti tagħmilha ma' ġurnalisti li ilhom stabbiliti hemmhekk snin twal, big, big names qed nitkellmu, inkluż ikollok rivali, rivali bħal tipu Reuters u CNBC, eċċetera. Mela. Tgħidilha, jien għandi l-aħbar sitt sigħat qablek. Ħa, hu da. Ekku.
Mela, f'żewġ rakkonti kważi ħadna programm, imma interessanti, inti qisek qed tara film, popcorn kien jonqsok, laqgħa popcorn. Imma issa niġu għal Karl Malta. Ġie Malta u għax se jkollna bżonn programm ieħor żgur, eh? Żgur, żgur. Ġie Malta u mbagħad mill-ewwel mal-Kamra tal-Aħbarijiet tal-one, Le. Kien il-Partit Laburista li bagħat għalik jew kif ġrat il-ħaġa? Niftakar kien Joseph Muscat li jien kont iżomm kuntatt miegħu. Għalli ejja niltaw, għattu mela le. Għalli għandi idea li forsi għalli għalli għek toġbokx, għalli namlu l-aħbarijiet ta' seba' u nofs, għalli pala ma jagħmlu Amerikani, għalli fil-news ta' seba' u nofs, ma' Karl Stanju Navarra, għattu mela għatidhom. Jagħmluni l-ewwel astronawta Malti, Tony G. Full One, qalli le, qalli qed iegħu b'ġimgħa qalli joqogħdu n-nies ta'. Għadtlu ħa naħsibha ftit, ħa. Qed jirreferi għan-nies ta' għall-Partit Laburisti. Iva, iva, għall-udjenza ta' one. Għadtlu f'daqqa waħda isibu, kienu diġà għaddew xi għaxar snin, ha, jiġifieri, jew ma nafx kemm. Qalli, qalli le, le, le. U insomma, bdejna mixjin lejn dik id-direzzjoni li jkolli l-aħbarijiet tas-sebgħa u nofs. Tkun branded speċi ta'. Ġimgħa qabel, konna diġà qed nitkellmu Jason Micallef ukoll, insellimlu għax dak bniedem fit-television li huwa li jgwidani sew, qalli, qalli reġa' bdieli ta'. Għedtlu reġa' bdielek. Qalli ħa nagħmel biċċa xogħol oħra, qalli qabel l-aħbarijiet, programm ta' kuljum mit-Tnejn sal-Ġimgħa. Għalli tmexxili l-aġenda tal-Gvern. Aha, għadtlu sa nsemmuh jien. Qalli ara ma kienx hemm programm Pjazza Tlieta? Ħa nagħmluha pjazza wkoll. Għadtlu nagħmluha pjazza. Għadtlu, għadtlu żgur hu, Sejfi għad fuq il-one qalli l-iktar, l-iktar qalli agħtihom ġimgħa n-nies u joqogħdu ta. Issir l-ewwel programm u ma kienx hemm bżonn ġimgħa. Lawk mill-ewwel in-nies. Iva. iva. Però in-nies illi fil-fatt li inti kont magħruf bħala eh, illi inti kont taħdem mhm. fil-Partit mhm. Nazzjonalista u Medi Fenegadami, il-fatt li raw kemmek il-Laburisti. Ħanajdlek ħaġa. Għalihom hija rebħa rebħa Joseph Muscat. Eh, ħanajdlek ħaġa. Jien niftakar ir-riżultat ta' 2013. U jien niftakar kontila t-tarax ta' Kastilja flimkien mal-kollegi Ramon Attart, Jonathan Attart u Kurt Farrugia. U n-nies li kienu barra dak wara l-barriers kien hemm eluf. Ma kienx hemm wieħed illi jgħajjarni. Ma kienx hemm wieħed li jgħajjarni. Taf x'kienet il-kelma? Welcome home! Welcome home! U dak kien, ara kemm kien hemm żmien qabel, għax jiena dħalt fil-one fit-2016. Tliet snin wara, Welcome Home hu baqgħu f'moħħi u kieku qatt sibt partitarju wieħed Laburista li kellu lew xi mibegħda jew ħdura mhux lejja, lejn ħaddieħor. Kulħadd dejjem tkellem bi mħabba u b'rispett lejn ħaddieħor. Min-naħa l-oħra mbagħad, ovvjament. Imbagħad in-naħa l-oħra qed inkredibbli. Qisek qlibt minn Nisrani sirt Musulman. Għamilt l-agħar ereżija li tista' tagħmel. Hu dak l-agħar li tista' jkollok, illi għall-inqas għidli, Ħabib tiegħi, inqastek f'xi ħaġa? Ħabib tiegħi, x'nistgħu nagħmlu biex għall-inqas ħaddieħor bħalek li kien militanti bħalek ma jitlaqx ukoll? Għax jien m'iniex l-uniku wieħed. Hemm barra, hemm mijiet fuq mijiet, tajjeb, inkluż membri parlamentari li kienu membri parlamentari. Qed tifhem? Jiġifieri, ma tistax tinżel iktar livell baxx illi titlef dawn in-nies u tqishom bħala l-għedewwa tiegħek. Inti llum. Sewwa.
Ovvjament il-ħin għadda nixtieq nibqgħu mixjin pass pass imma ovvjament irridu nħalltu d-diskussjoni. Il-Partit Nazzjonalista minkejja li qiegħed ipinġi l-make up li qed jirranġa l-affarijiet b'dan il-mexxej li hemm preżenti. Taħseb li l-ixquq għadhom hemm? Xquq?
Kont senturi kbar u jien nassigurak illi sa sa l-elezzjoni ġenerali li jmiss, il-Partit Nazzjonalista jkun inqasam mill-inqas tnejn jew tliet biċċiet. Għaliex taħseb hekk? Huwa tort tal-Kap?
Le, huwa tort ta' t-taħwid illi għandhom. Jiġifieri qatt ma kkultivaw sens ta' għaqda. Jiġifieri, jistgħu jibdlu jibdlu lill-Kap għax l-istess ħajja. Ara, l-uniku Kap li żamm l-għaqda Kien Eddie Fenech Adami, għax kien hemm ħaġa komuni li tgħaqqadhom. Tajjeb? Din id-darba l-uniku ħaġa li żżommhom komuni tgħaqqadhom mhijiex l-Ewropa jew daw jew dak, hija l-mibegħda tagħhom kontra l-Labour, biss. Meta jkollok il-mibegħda bħala l-gwida, inti għandek riċetta għal diżastru, għax m'għandekx programm alternattiv għall-Gvern tal-lum, allura jekk m'għandekx propożit, jekk ma tkunx propożittiv, m'għandekx jaqdek. M'għandekx, kulħadd għal rasu, l-ambizzjoni għall-poter, dik biss, meta jkollok ambizzjoni għall-poter, perikoluż, partit perikoluż. Bernard Grech tarah agħar mingħajr Adrian Delia jew aħjar? Skont fuq xiex agħar, jiena nara Bernard Grech mhux preparat, mhuwiex politiku, inkapaċi, inkapaċi għax m'għandux la l-esperjenza, la l-awtorità u lanqas il-kredibilità, jiġifieri, Another, riċetta oħra għal diżastru. Il-fatt li hu tilef b'iktar minn 40,000 tara
mhux f'postha li baqa' hemm?
Fl-alternattiva, min seta'? Ħadd ma jrid jidħol għaliha, ħadd ma jrid jidħol għaliha! Ħadd ma jrid jidħol din ir-responsabbiltà. Dik hi, ara, qed jiġrilhom agħar minn dak li ġara fi Franza, fejn la l-gollisti u lanqas is-soċjalisti m'għandhom mexxej illi tgħid li ta' ispirazzjoni, spiċċaw b'Macron li lanqas għandu partit, fhimt? Il-Partit Nazzjonalista spiċċa partit illi ungovernable għaliex hemm wisq interessi ta' poter individwali. U Bernard Grech mhuwiex il-persuna idoneu biex jidħol għaliha di. Issa jiena ili nafu 'l Bernard Grech minn mindu kont għadni żagħżugħ, jiġifieri ftit ftit iżgħar minni huwa, imma mhuwiex it-tip li Ara min jidħol għall-biċċa xogħol ta' tmexxija tal-Partit Nazzjonalista wara Eddie Fenech Adami għadu lanqas jaf iż-żarbuna xiex dieħel. U l-elettorat l-elettorat hemm barra jafu da ta. L-elettorat hemm barra jafu. Jekk jinbidel il-kap.
Jekk jinbidel il-kap l-istess ħaġa. Sakemm għandek l-istess nies li jiffurmaw il-grupp parlamentari u li jmexxu jiġifieri minn wara l-kwinti, m'għandux m'għandux tama. Pereżempju fil-media, iktar fil-gazzetti indipendenti rajna u tissemma' pereżempju bħal Metsola. Le, ma tiġix, żgur, żgur, żgur li ma tiġix. Taħseb li Metsola tħalli l-peżizzjoni li għandha biex tmexxi? Assolutament. L-ewwel nett, Roberta Metsola nagħlaq kappell li saret irnexxielha ssir Maltija bħali illi minn minn pajjiż. 26,000 paga. Tajjeb li ngħidu li l-President tal-Unjoni Ewropea. Iva, ma' lil hinn mill-paga. U min hu, u min hu, imma mħallas 26,000. Iva, lil hinn mill-paga, Roberta Metsola ġejja minn pajjiż. 27,000. 27,000 Ekku, fisha.
pajjiż żgħir bħal Malta li tir li li li jirnexxielek issir il-President ta' din l-istituzzjoni, Irnexxielha, irnexxielha. irnexxielha, chapeau bil ngħidulha, tajjeb. Imma Roberta Metsola ma tiġix biex tmexxi l-Partit Nazzjonalista. Biex tiġi Roberta Metsola trid tkun ċerta illi l-klikek spiċċaw. U kemm ma tfal għad jgħaddu mitt sena u jkunu għadhom bil-klikek. Għalhekk għedtlek, sa l-elezzjoni ġenerali li jmiss, il-Partit Nazzista jkun inqasam fi tnejn. Ejja ejja ħa npoġġu l-istampa, naf li sar il-ħin imma nixtieq nixtieq. Fost it-tifrik taħseb li hemm la Repubblika jew la Repubblika? Ara, dak jiena mill-analiżi tiegħi. Jiena ngħidlek illi llum jew peta' għada, Repubblika jsir partit politiku għalih u jieħu nofs id-deputati tal-Partit Nazzjonalista. Jieħu nofshom u jikkontesta l-elezzjoni b'dik dak id-deputati fuq il-lista tagħha. Isma', kien hemm żmien, wara l-Perit Mintoff, li l-Partit Laburista għadda. U mbagħad daħal Alfred Sant u bdejna l-affarijiet bdew qishom. Insellmu l-kollega tagħna, nsellmu l-kollega tagħna, Emi, Emi Bezzina, number one.
U mbagħad daħal Alfred Sant u bdew jitranġaw xi affarijiet jien naf, fetaħ l-istazzjon tat-televiżjoni tar-radio. Imbagħad daħal Joseph u sar terremot, jiġifieri ma temminx. Kien hemm Karmenu, Sur Bonniċ. Kien hemm Karmenu, eħe, mbagħad Alfred Sant, daħal Joseph u sar terremot. Il-Partit Laburista inbidel kompletament. Temmen li għad il-Partit Nazzjonalista jsib li saħat bħal Joseph Muscat li jista' jagħmel dan it-terremot kif qed inti semmejt klikek.
Għallek tiġa jaslu għalija madhom il-bot. Jiena nannitti għaj kienu jgħidu li jisma fil-Partit Laburista jista' jkun kien hemm klikek. Jiena nawgura, jiena nawgura mill-qiegħ ta' qalbi illi l-Partit Nazzjonalista xi darba jkun Gvern alternattiv, għaliex huwa healthy għal pajjiżna, healthy wkoll għall-Partit Laburista, illi jkollok ma' min tagħmel tkun interlokutur li ma' min tħabbat l-ideat, illum il-Partit Laburista huwa priġunier tiegħu nnifsu għax m'għandu lil ħadd ma' min iħabbatha, litteralment saru wisq amateurs il-Partit Nazzjonalista li jaffrontaw il-politika qishom dieħlin għal logħba Ta' pizzi pizzi kanna! Minn għajn ta' ġurnalist li tinvestiga, rajt per eżempju li Adrian Delia kien qed jiġġieled lil dawn il-klikek u għalhekk qamu kontrih, ejna ngħimuha ċara, qamu kontrih, kien hawnhekk mistieden, huwa persuna imweġġa' u poġġew lil Bernard Grech.
Kien elett kont kif suppost. Mhux hekk?
Iqisu, ħafna jgħidulek li Adrian Delia prova iċaqlaq u jagħmel xi terremot. U kienet dik ir-raġuni li daru kontrih biex isma' jew tagħmel li ngħidulek aħna. Ara, sa kif inhuma l-affarijiet illum, issa ejja ma nkunux, ejja nkunu maturi. U dak li qed ngħid jiena, jiena konvint li qed jgħidu ħaddieħor hemm barra. Sakemm fil-Partit Nazzjonalista m'hemmx iktar l-influwenza tal-Knisja u ta' interessi oħrajn, tajjeb? Il-Partit Soċjalista ma jfiqx. Ma jfiqx. Inti jew tagħmel politika, jew tagħmel reliġjon.
Le, ismagħni. Hawn min jisserva bil-Knisja ġol-Partit Nazzjonalista, tajjeb ħa nkunu ċari. Imma il-Knisja wkoll kultant hi qed tiddgħajjef, jiġifieri ma tistax. Il-Knisja, il-Knisja jien għandi kull rispett lejn il-Knisja. Il-Knisja tiddgħajjef meta tindaħal fejn ma jesgħix. Ħa ntik eżempju. Indaħlet pereżempju fuq id-dawl ta' Kastilja, imma mbagħad fuq Membru Parlamentari Ewropew David Casa li parti mill-vot li jivvota kontra Malta kien hemm id-dħul tal-abort, il-Knisja ma tkellmet xejn. Li per eżempju għandek Ewroparlamentari Laburista li huwa Alex Agius Saliba li qam u tkellem fuq tal-prezzijiet eċċetera u faqar u mhux faqar, U li l-Knisja ma toħroġ u tappoġġjah, xi ħaġa, eh. Ismagħni, il-Kni-, eh, ara, jien għandi kull rispett lejn il-Knisja, ara ma ħadd ma jaħseb illi jiena kontra l-Knisja, ħabib ukoll tal-Arċisqof Monsinjur Scicluna. Politiku l-Arċisqof?
Fl-opinjoni tiegħi iva, u għandu jkun daqsxejn politiku, ta' ħa nkunu ċari. Jiena nammirah.
San Pawl kien politiku wkoll, ta'. Jiġifieri biex inkunu, kien politiku fis-sens. Anki Ġesù. Anki Ġesù, mhux kulħadd jipprattika l-politika. Tajjeb, issa, għax il-politika hija. Anki aħna nagħmlu l-politika.
Mhux hekk, iva. Politika. Alla ħares ma nagħmluhiex.
L-Arċisqof naf għalfejn f'dawn l-aħħar kemm ili nagħmel pjazza qata' l-kuntatt u kien kont nirċievi l-messaġġi l-ewwel hemm imma qata' l-kuntatt totalment. Msellimlu jekk qed isegwi. Tistiednu.
Eħ? Stiednu. Ma naħsibx li opportun għax. Għandek xi tgħidlu. Għax il-programm tiegħi huwa differenti, huwa programm tiegħi huwa politiku u mhux il-post fejn inġib il-kap tal-Knisja Kattolika Maltija f'forum politiku. Per eżempju, tistiednu Ħamis ix-Xirka. Tista' wkoll, tista' wkoll. Però. Edizzjoni speċjali ta' pjazza. Tgħidlek idea. Tista', iva, iva.
Però kif kont qed ngħid huwa hemm Il-Knisja għandha rwol, iva, però m'għandhiex ikta. Ara, il-Knisja tista' tagħti gwida, bħala parteċipi fis-soċjetà tagħna. Aħna ma nistgħux nibqgħu nassumu li Malta hija totalment nisranija. Aħna multikulturali, tajjeb? Nirrispettaw ir-reliġjonijiet ta' kulħadd. Ma nistax nimponu reliġjon fuq ħadd. Tajjeb? Però mhux ħa naċċetta lanqas illi, ehm, Il-liġijiet f'pajjiżna ma jiddaħħlux għax hemm il-pressjoni tal-Knisja. Aħna vvutajna għal partiti politiċi għal separazzjoni totali. L-Istat jileġiżla, qed tifhem? Issa kulħadd jaf. Mela, se jkollna nieqfu hawnhekk mill-kompetizzjoni. Aħna ħa nagħlqu, Sur Direttur. Iva, Karl twieled fl-ewwel ta' Ija, fl-ewwel ta' Awwissu tal-1970. Dik kienet l-ewwel parti li Karl kien magħna. Żomm, fadalli. X'fadallek?
Fadalli. L-ewwel nett inti. Dik kienet l-ewwel parti, mbagħad ħa nerġgħu nistidnuh darba oħra. Ħa nistidnuh darba oħra.
Imma jien fadalli d-domanda esklussiva tiegħi tas-soltu. X'ġara?
Xiex le? Too much. Le, jien nagħlaq biha dejjem dik. Aha, jagħmilhielek hi għax inkella ma nagħtux kwieti.
Għamilhielek.
Ħa nagħmilhielek.
Jaqgħu.
Min taħseb li għandu jkun is-Sindku tal-Belt Valletta? Bis-serjetà?
Le, bis-serjetà.
U le.
Nista' weġiba xorta? Weġiba, weġiba.
Jista' jkun hemm ħadd għajr Alfred? Eh? Jista' jgħid, jista'. Minn Belba.
Ara kif tiftu waħda. Le, le, apparti, le, le, apparti ċajt. Jiena fi tfuliti trabbejt fil-Belt Valletta man-nanniet tiegħi, tajjeb? U jien niftakar sew illi għax in-nannu kellu n-negozju fi Triq il-Merkanti, fil-ħamsa jidlam fix-xitwa, ma kont tara lil ħadd u kien hemm il-pulizija bit-torċ, inti fejn sejjer boi? Għana jien sejjer għand in-nanna, sejjer għand in-nanna, iġri! Stat pulizjesk kien il-belt imma imma insomma, konna u kont rajt imbagħad meta Alfred Hauver bħala Sindku, l-affarijiet totalment inbidlu, mhijiex kwistjoni ta' għax il-kummerċ ta', le, Li tkun belt vibranti. Tajjeb, belt kapitali, li tħossha belt kapitali ta' pajjiżek.
U saret l-għażla naturali ta' kulħadd.
Issa x'ħa jistidinni hu? Illum il-Belt Valletta tikkompeti għat-turiżmu u tirbaħ. Fuq Praga u tirbaħ.
Mela. Bliet kbar. Mela, id-domanda tiegħi hija di. L-ewwel nett aqleb l-ID card fuq il-belt. Mela, Karl Stanjo Navarra jemmen f'ħajja oħra wara l-mewt?
Ħajja oħra wara l-mewt, le. Le.
Uwejja. Issieqaf, għalhekk le. Għad toqgħod timmani fil-ħus? Għalhekk le. Imma għaliex? Għax kull bidu għandu tmiem. Ġifieri ma temminx illi. Le, inti tmut u mbagħad ir-ruħ imur jew il-ġenna jew il-infern. Hawn ħafna jgħidu u hija prova illi meta kienu qed imutu. Imma dik għat-tranżizzjoni bejn il-ħajja u l-mewt. Qed imutu U reġgħu ġew lura, li raw tunnel mimli dawl u deħlin xi mkien. Ma dik ma tfissirx ħajja, dik ma tfissirx ħajja wara l-mewt, hija hija inti, inti għandek it-tmiem tiegħek wasalt.
Nifqu hawn għax mhux programm wieħed irridu tnejn oħra. Grazzi li kontu magħna.
Fil-programm li jmiss
ma' Karl Stagno Navarra, id-domanda titkompli dwar il-ħajja wara wara wara l-mewt u hemm jiena rrid nistaqsik ukoll fil-programm li jmiss imma din ta' min isegwina l-ġimgħa d-dieħla għat-tieni parti Mhux bilfors il-ġimgħa d-dieħla. Imma aħjar inkomplu continuity. Le, continuity għandu jkun. Le! Le! Ma mhux il-ġimgħa d-dieħla. Eh ta' wara.
Forsi ta' wara tkun. All right, skont l-aġenda. Għax aħna, tinsiex li mhux ħa noħorġuk lilek f'ħamis ix-xirka, pereżempju, il-programm tiegħek, tajjeb. Imma jien ridt nistaqsih, darb'oħra, jekk jarax xi ħaġa ħażina fil-Partit Laburista. Tirrispondix għalissa, irrispondi darb'oħra. Mela, mela l-Partit Laburista perfett, tajba di. Iva, irrispondi darb'oħra, kompli żomm.
X'affarijiet dawn! Issa jiena parti mill-Partit Laburista, Imma m'aħniex perfetti. Mela kulħadd, mela aħna perfetti, magħmul mill-bnedmin. Hemm il-ħin.
Komplu żommu kuntatt ma'. L-iktar ħaġa importanti li għandu l-Partit Laburista hija li iktar magħqud mill-Partit Nazzjonalista. Però ħa nkun ċar, l-għaqda trid issaqqiha, trid issaqqiha, trid issaqqiha, trid issaqqiha. U għalhekk il-Partit Laburista baqa' miexi għax kellu mexxej Joseph Muscat u issa Robert Abela illi fl-opinjoni tiegħi Robert ukoll qed jaħdem ukoll għall-għaqda mhux biss fil-partit imma fil-pajjiż. Importanti ħafna. Grazzi ħafna li kontu magħna, żommu kuntatt magħna Ieqaf l-aħħar domanda tiegħi! fuq 9812767.
Għandi domanda interessanti. Diġà għamiltlu xi sitta. Fitta!
Aw, fit, sorry. Qegħdin sew intom ta'.
Iva naqta' ħa mmorru. Le, da għalhekk jarawh il-programm tagħna.

Ah, il-minnara President ta' Malta. Għandu jkun mara jew raġel. Wara George Vella.
Ma tagħmilx differenza li hija. Ejja, semmili persuna. Persuna waħda, Michael Falzon. Jiena, Michael Falzon. Jiena, nissuġġerixxi jien, il-perit Carmenu Vella. Ukoll. Nintaqgħu bħalhom tmintiem għal. Ejja, semmi wieħed inti ħidej għall-Prim Ministru. Forsi jkun qed jarana. Itnen li semmejtu tnin tajbin. Eh? It-tnejn li semmejt u t-tnejn tajbin, naħseb għandu ħafna idejat. President ta' Malta namlu l-emi bezzina. Ma taqbilx? Emi bezzina nħobbu ħafna, mela. Es le ma jxaqlux.
Jina raħ president il-lemi. Isma jgħawem jivvota l-belt. Buskuttina l-ġumma d-dihla. Tisli! Ciao, ciao.

MRCD, Lourdes Opticians, Faner Malta, Index, Homeplus, Rotunda Cafe, Sakla, Centro Moda, Mercanti Restaurant, Noel Auto Dealer, Varta, Royalty Bedding, Sherry's Estates, Jewel Box, Skin Deep Beauty Clinic, Silvia Bazar, Dallas Furniture Lighting and Interiors, Aladino Carpet Center, La Molizana, Benna, Logica Office Furniture, Telbudella Restaurant,